Serata tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ser nospita attivista tal-klima, Christine Anne Deasy. Għal Christine, fuq il-kwistjoni tal-klima, l-iktar ħaġa inkwetanti hija li ħafna jafu li huma parti mill-problema imma xorta jibqgħu ma jagħmlu xejn biex ibiddlu s-sitwazzjoni. Fuq livell personali Christine ma taċċettax min iħares lejha bħala miskina jew jaħasra. Illejla ma' Christine irrid nitkellem fuq il-futur, irrid nisma' mingħandha fejn tara minn hawn u għaxar snin oħra. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum 23 ta' frar, ħames tim il-bot mill-li jispiċċat t-nixar ta' sena diġa. Wasal il-ħin biex il-laqqakom mal-mistidna tijaj il-lejla. Kienet għada l-iskola primarja meta realizzat b'xi problema għanna bil-klima. F'Settembru li għadda, fil-Parlament Malti tat diskors imqanqal fejn spjegat kif hi personalment qiegħda fi żvantaġġ mill-kumplament tal-Maltin. Nilqa' miegħi lil Christine Anne Deasy. Is-sena tat-tajba! Kif int? All right. Grazzi tal-istedina. Jiena lqajtek b'naqra Ricky Martin. Iwa, fil-kontest tal-Malta. Għax qaluli li inti fan. Iwa, eh. Kien naħseb l-ewwel crush tiegħi naħseb, mhux naħseb hekk kien l-ewwel crush tiegħi kelli dawk it-tliet snin hekk kont ngħid kemm nixtieq niżewġ il Ricky Martin. Ovvjament we all know li ma ġrax. Kien is-sejn għandi bżonn ftit dettalji biex iva. nirreġistrak. Isem ikun jom? Christine N. DC. Christine N. DC. Data ta' twelid. 19 ta' Mejju 1997. 19 ta' Mejju 1997. Inti tiġi. Tawrus. Tawrus. Normalment nisa mimlijin determinazzjoni, indipendenti. Żżejjed kultant. U xi kultant kemxejn rashom iebsa. Taqbel? Naħseb kieku hawn tal-familja jew sħabi jgħidulek. Classic definition ta' Christine, classic definition ta' Taurus, żgur. Fejn qed imwielda Christine? Pietà. Pietà, residenti? Raħal Ġdid. Professjoni? Attivista tal-klima. Attivista tal-klima. Christine, meta għamilna riċerka fuqek, qalulna li mill-iskola primarja kont dejjem b'ħafna inizjattiva u dejjem tara x'ħa torganizza u x'ħa tagħmel. Jien kont il x'tgħidilha hawn? Il dik li naqla' l-inkwiet għal sħabi. It-trouble maker? Le, imma eżempju kont jien li għedtilhom biex nibdew nagħmlu kien għad jidħlu l-bring in sites. U niftakar li s-sister, għax jien kont immur church school, għedtilha għax ma nagħmlux fil-klassijiet bring in sites. Fil at least jitgħallmu t-tfal. Kif jisseparaw l-iskart. Kif jisseparaw l-iskart u jippru jagħmluha d-dar. Li kienet għadha xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien. Eżatt, għadha qed ngħidu early 2000s. Early 2000s. Jiġifieri irnexxielna għax niftakar konna l-ewwel skola li ħadna l-ekoskola. Jiġifieri u għadhom sal-ġurnata tal-lum St. Joseph. L-inizjattiva baqgħet miexja. Chris, Kienet laqgħa tal-iskola primarja fejn sar diskors fuq il-klima li vera kien impressjonak. Eżatt, kien, jiena, ifhem, jiena nimpressjona ruħi malajr. U għadni. Imma dakinhar niftakar kienu qalulna li l-ozone layer kien se, kien qed jiddiżintegra. U jiena niftakar, għolejt subgħajja, għedtilha ġifieri x'nistgħu nagħmlu biex, qaltli eżempju nużaw sprays tax-xagħar, niftakar morna, Mant il-hairdresser u għettilha marri spray ta' ġo rasi jien. Għalt li għalfejn ma trid spray. Għettilha ħabbawn l-ozone layer. U bqajt għadni sissek immur għand hairdresser li niprova kemm nista' ħabba dawn l-affarijiet, nuża l-affarijiet tiegħi. Eħe, noqgħod attenta u nużax sprays, kollox vegan jekk jista' jkun u kollox plant-based. Biex inqas fumes, inqas noxious fumes. Chris, F'Settembru li għadda, kien il-Ħamis 22 ta' Settembru, inti tajt diskors imqanqal ħafna fil-Parlament. Qabel ma nitkellmu fuq il-kontenut tad-diskors. Iva. Nixtieq nieħdok il-mumenti ta' qabel wasalt il-Parlament. Eżatt. Fi triqtek lejn il-Parlament fit-22 ta' Settembru x'beda għaddej minn rasek? L-ewwel ħaġa ovvja li ma naqax għaċ-ċajt. Dik dejjem għax l-ewwel speech tiegħek li qatt fid-dinja ehm, tipo l-ewwel speech li qatt tagħmilt f'ħajtek. Ħatibża. Moment importanti. Imma naħseb l-iktar li bdejt nara dakinhar kien li kont l-ewwel mara b'diżabilità li ħadd tidħol il-Parlament u ħadd tagħmel speech. All right, minix ma kontx l-ewwel persuna b'diżabilità, għax dak l-unur Oliver Scicluna, ġifieri. Imma kont l-ewwel mara, allura għandek naqa' pressure żejjed għax taf li n-nies hemm barra qed iħallsu lejk. Fuq is-sitwazzjoni tal-klima, Chris, inti tkellimt li inti personalment qiegħda fi żvantaġġ mill-kumplament tal-popolazzjoni. Huwa diffiċli għal persuna b'diżabilità. biex tieħu biex toħroġ mid-dar jew biex tmur xi mkien, allura eħe, ninsabu fi żvantaġġ, sfortunatament. Orrajt, ċertament li hawn ikun hawn mekkaniżmi u affarijiet imma still taħseb id-dinja jiena ngħid id-dinja ma kienitx maħluqa għalina. ġejna wara. Allura mbagħad ovvjament dejjem trid tiġi upgradjata. Eżatt. X'jirrabjak fil-ħajja, Chris? Ara, hemm ħafna l-affarijiet. Imma naħseb fejn meta titkellem fuq klima li kelli tirrabjani hija li n-nies jafu jafu li hawn problema għax eżempju bħalissa jafu li mhuwiex it-temp mhix suppost li hija sħana. Imma Jgħidilek hawn. Bqajna bi sħana sa litteralment nofsiha n-nhar. Eżatt. Jiġifieri it makes no sense li għamilna sa nofsiha n-nhar bi sħana u kważi kważi noħorġu jien l-ewwel waħda bil-komma qasira. Rajt l-intervista tiegħek u fil-fatt inti fl-intervista kont ktibt hekk, Ħafna ma jagħtux każ. Jafu x'inhi l-problema, jafu li huma parti mill-problema, però jagħżlu li jibqgħu parti mill-problema. U hekk hu. Sfortunatament dik dik kienet race, dik il għax peress li jiena wkoll human rights activist, kont tkellimt fuq razziżmu. Imma ifhem, f'kollox il f'kull aspett li nieħu ħsieb jien, razziżmu, klima, iktar jien iktar fuq il-klima. Eħe, n-nies jafu li hawn il-problemi u xorta ma. Hawn ukoll il-perspettiva u l-opinjoni li n-nies jgħidulek u hija jiena waħdi x'differenza ħa nagħmel. Ukoll. Imma trid tibdahom xi mkien. Fis-sens, eżempju, all right, forsi ngħid, jien qabel kont ngħid, issa jiena billi eżempju naqleb plant based. Se nieħu, jien ħa niċċaħħad. Imma. Fil-fatt voċifera ħafna inti fuqu dal-fatt li d-dieta tagħna trid tkun iktar ibbażata fuq il-pjanti milli fuq il-laħam. L-ewwel ħaġa iktar healthy għax il-processed meats tal-bliħ l-ħsara li jagħmlu ġifieri. Imma l-iktar l-iktar trid tara kollox anke l-impatt fuq l-ambjent, il-fumes, ġifieri eħe. Imma sfortunatament la rridu ngħixu mingħajr karozzi, la rridu ngħixu mingħajr red meat, so. Christine, meta titkellem il-ħin kollu turi apprezzament għan-nies ta' madwarek, għan-nies li jissapportjawk. Ifhem, għandi għandi għandi ngħidilhom grupp, tribe ngħidilhom jiena, għandi 'l ommi, għandi best friend tiegħi, għandi l-mentor tiegħi wkoll. Jiġifieri li I'm I'm in good hands. Għandi u għal ħars ma jkunx hekk għax bil-problemi li naqla', mhux naqla', imma jiena tip ta' persuna li nħobb kollox perfett. Allura jekk ħa nagħmel xi ħaġa, jew ħa nagħmilha sew, jew ma ħa nagħmel xejn. Fis-sens jekk. Kemm mur fuq television, irrid inkun preparat. Eżempju, sakemm ġejt hawn, sakemm qed nibgħat il-best friend tiegħi, qed nibża', ħammut. All right, ma ġietx miegħi, ma setgħetx. Imma still tibgħat. Il-mommy l-istess. Actually l-mommy jien għedtilha biex ma tiġix. Biex iżżomm ruħek naqra iktar kalma, x'se tkun hawn iktar. Għax il-mommy teċċita ruħha aktar minni mbagħad. Allura mbagħad tibda ttella' l-anzjetà inti. Eżatt. Chris, fadlilna 30 sekonda biss. All right. Biex nagħmlu naqra ġid illum ukoll. Ftit prattiċi, sempliċi d-dar li jekk nipprattikahom kull wieħed u waħda minna, ħa nagħmlu impatt kbir fuq l-ambjent, impatt kbir fuq il-klima. Mela, ħa nitkellem fuq x'nagħmel jien. iktar plant based meals, mhux li ma tikolx proteins tax mhix mhix xejn ukoll. Ehm, tissepara l-iskart, orrejt, forsi tgħid li m'għandix spazju. Għal kollox insibu spazju. Għall-imbarazz it-trinkits insibuh l-ispazju. Għal erba' garbage bags, ma nsibuhx. U Tielet, u l-iktar naħseb importanti li jien nipprattika ħafna, għal min iħobb il-ħwejjeġ, u naf li inti wkoll ġieli tkellimt fuqha kellek mistiedin oħra, thrifting u sustainable materials meta jidħol ħwejjeġ. Pereżempju jiena nilbes ħafna second hand clothes. U min jgħidli titkellimx ta' li tilbes second hand. Ma naħsibx li hija xi ħaġa ħażina jien. Eżempju għandi ħwejjeġ Il-ġmiel tagħhom u huma second hand. Imma eħe u din il-perspettiva li għax second hand. Tkun qed terġa' tuża r-riżorsi jiġifieri fir-realtà m'hemm xejn aħjar minn hekk, hux? Eżatt. Le. Christine, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. U għax naf li inti tiekol plant based għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti HelloV li pratikament huwa vegan cheese. Għalik ukoll għandna wkoll prodotti Berocca biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni u biex dejjem tagħlaq il-ġurnata tiegħek bl-aħjar mod, għalik għandna wkoll selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali, jowgiti. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għal Sera Bajjata kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta li kollha kemm huma vera tajbin imma vera healthy, jiġifieri żgur li ħa tieħu gost tippreparhom. Grazzi u s-serata t-tajba Chris. Grazzi lilek tal-istedina. Il-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex tiqpgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami, kif niġu lura B'kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr Kristen Buhagiar, u imbagħad nilagħbu kontra 30 sekonda. Total Tools, super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium ion battery, complete basket, zewġ batteries u charger, għal prezz ta' 246 euro.

Nilqagħkom lura għal Prime Time wasal il-ħin issa biex nagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Buhaġar. Merħba, jiena Kristen Buhaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq operazzjoni li kemm jgħaddi ż-żmien qed issir dejjem iktar komuni, il-vasectomy. Din hija proċedura operattiva u kontraċettiva li ssir fuq l-irġiel biex twaqqaf lil dak li jkun milli jkollu t-tfal. Din l-operazzjoni ssir wara konsultazzjoni ma' urologu, li huwa speċjalist tas-saħħa tal-irġiel. Il-vasectomy hija operazzjoni żgħira li ssir taħt l-oppju lokali u tkun lesta f'nofsiha. Dakinhar stess, il-pazjent ikun jista' jmur id-dar U l-għada jkun jista' jidħol għax-xogħol mingħajr ħafna strapazz. Ser nispjega fuq fuq kif issir din il-proċedura. Wara li l-ispeċjalist jipprepara lill-pazjent għal vasectomy, japplika l-loppju lokali b'siringa rqiqa fuq l-iskrotu. Ukoll jintuża spray tal-loppju. Jagħmel qasma żgħira fejn għamel il-loppju u jsib l-isperm duct li huwa dak il-pajp li jwassal l-isperma minn ġot-testikoli għal barra. Dan il-pajp imbagħad jinqata' u ż-żewġt itruf ta' dan il-pajp jingħalqu b'ħajta. Hemm żewġ sperm ducts u għalhekk l-urologu jsib l-isperm duct l-ieħor minn ġol-istess qasma u jaqtgħu wkoll. Jerġa' jirrepeti l-proċedura fuq l-isperm duct l-ieħor. Il-qasma hi tant żgħira li ħafna drabi ma jkunx hemm bżonn punti. Wara l-operazzjoni, tingħata underwear għal tapposta bħala sapport u tkun tista' tmur id-dar. X'kumplikazzjonijiet wieħed għandu jistenna? Kumplikazzjonijiet wara l-proċedura huma uġigħ u nefħa fl-iskrotu. Wara tliet ġimgħat importanti li tagħmel it-test tal-isperm count. biex naraw jekk għadx hemm passaġġ tal-isperma għal barra. Din il-proċedura hija proċedura kontraċettiva u għalhekk għandha ssir b'intenzjoni permanenti. Jiġifieri, jekk wara dak li jkun jagħmel il-vasectomy jiddeċiedi li jrid ikollu t-tfal, din il-proċedura tista' tiġi riversata. issirlu operazzjoni żgħira oħra u tiġi riversata l-vasectomy, għalkemm mbagħad ir-rata ta' suċċess ta' konċepiment hija baxxa, u iktar kemm jgħaddi ż-żmien iktar titbaxxa r-rata. Għalhekk idealment din il-proċedura, il-vasectomy, issir minn irġiel li huma deċiżi, li huma tal-inqas ta' mezza eta, u li diġà għandhom familja. Importanti li din id-deċiżjoni tittieħed flimkien mal-partner tiegħek. Wara l-vasectomy inti xorta predispost għal mard trażmess sesswalment. Allura xorta importanti li tilbes kondom u tieħu prekawzjonijiet oħra. Għandek it-tarbija bi mnieħer imblukkat? Stirmar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer tat-trabi biex ikunu jistgħu jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jagħżlu Sterimar għal uliedhom. Sterimar, nifs aħjar, Ħajja Aħjar, Il-prodotti Sterimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka SIE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib mal-prodott qabel l-użu. Ir-regoli ta' kontra 30 sekonda ddrajtuhom tajjeb. 30 sekonda għad-dispożizzjoni tagħkom Seba' domandi f'idejja, ħames risposti tajbin qabel jiskadi l-ħin u l-jackpot fi flus cash isir tagħkom. Jekk ma jaslux il-ħames risposti tajbin, il-jackpot imbagħad jintered għat-telefonata li jmiss. Is-serata t-tajba minn hemm? Hello, Nadine. Nadine, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Number four. Is-sett numru erba'. Nadine, bil-jackpot tiegħek, bl-għażla tiegħek, Il-jackpot ser jiżdied b'għaxar ewro. Nfakkrek li n-nutar ikun attent ħafna għal liema risposta ser ittini, għalhekk oqgħod attenta x'tgħidli wara li npoġġilek id-domanda. It-30 sekonda tiegħek telqu issa. Awguri! Thank you. It-tifla tiegħu tibda bil-be. Bintu. Proset. X'inhu nofs 130? 65. Proset. F'liema belt f'Malta tiġi ċċelebrata il-festa ta' Kristu Re? Bat. Fil-mitoloġija Grika min kien l-alla tal-baħar u t-terremoti, Poseidon jew Zeus? Poseidon. Proset. Liema kantanta ħarġet il-kanzunetta famuża U spiċċa il-ħin, m'hemmx tagħmel. Il-ħin għad-dispożizzjoni ta' lejla wkoll spiċċa l-jackpot ba' hawnhekk u ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda fil-ġranet li ġejjin. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom ukoll li llum jekk titru fil-paġna ta' Facebook tiegħi ser tiltaqgħu mar-rebbieħa li kellna l-kompetizzjoni flimkien ma' Purina Proplen għamilnilkom sejħa fil-ġimgħat li għaddew biex intom tibgħatulna ritratti tal-klieb u l-qtates tagħkom bit-tema tal-Karnival. Illum fuq il-paġna ta' Facebook tistgħu taraw naqra min kienu r-rebbieħa. Tinkwitawx, kompetizzjoni oħra ma' Purina Pro Plan ser titħabbar ftit tal-ġranet oħra, jiġifieri komplu segwuna. Jien nixtieqilkom il-kumplament tas-serata t-tajba, il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time.

Prime Time jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.